Waý, bir aýam-a boldy, Döwranyň pul ugratmaly günem-ä golaýlaýar. Wiý, şo gün-dä şu gün. Şu gün ugratmaly bolup, bahymrak aljak-goýjaklarymy bir alyşdyrsam. Eje, eje. Oglum. Kakam jaň etýär. Waý, gowudygyny. Alo. Döwran, gowmy ýagdaýlaň?

Bolýa bolýa esasda şu pul gelse bolýa şu gün. Bir aljak goýjaklam bar dabyryp garaşyp otyrynam men. Hökman hökman saňa gowşurar şu gün dostumlaý. Bolýa bor. Sag bol. Bolýa sag aman oturyň. Bolýa. Dostjan sag amanja bar. Aý näme nesip bolsa üç dört sagatdan watanymyza Türkmenistana barýaň. Ýaňky nomerdir gowşurarsyňda. Üç dört sagatdan nesip bolsa watanymyza barýan. Hawa nesip bolsa. Ýaňky nomerdir. Gaýrat et gowşara oglum hökman. Boldy dos arkaýyn bol alada etme sen. Gelnim ýumşakdyr. Jaň etseň hökman öňünden çykyp alar. Ýo özüm arkaýyn öýüňe gowşuran arkaýyn bol alada etme sen dostum. Sag bol dostum begendimaý. Sagamanlar. Boldy senem sagamaý dişle dos. Hökman sag bol. Janyň sag bolsun. Bolýa. Ýurjym nähili? Habarlaşýaňmy? Hemme zat gowlukmy? How aga Döwranam gowy Hudaýa şükür şu gün pul ugradýa maňa nesip bolsa garaşyp otyryn bir dostuna naý ugratjak diýdi hana gapy kakylýa. Salam. Salam. Döwranyň hem kaşy. Hawa-wa geläý. Siz Arzymy? Hawa-wa men Arzy. Menem Döwranyň dosty. Adym Resul. Bileje işedik. Döwran nähili gowumy ýagdaýlary? Horlandymy ýaşa semizjeligimi. Döwran gowyla alada etmän. Şundan ýörite size ugrukdy. Salowmalikim Memejan. Bolýar sag boluň sagamanja oturyň. Ýo sag boluň taňar ýalkasyn. Döwran pul ugradypdyr laga. Hä bolýar. Garaňkam gatlyşypdyr. Men gideýin. Begmyradam işden gelmeli. Çaý-suwuny bermeli. Döwrana-da salam aýt sorasa. Wiý, Begmyrat. Hä? Bu gün men Arzudanam habar tutdum. Aha. Bä. Onuň öýüne bardyňmy? Öýüne bardym. Öýüne bardym welin, Döwran pul ugradypdyr. Aý tüweleme. Döwranjandan tababam şunýaly. Giden ýerinde işläp gazanjagyny bilýän. Onnoň puly kim getiripdir? Puly dosty getiripdir. Beh. Haýsy dosty? Haýsy dostugyna bilemok. Ýöne aňyrda bile işläpdirler. Bile işläpdirler. Hä, dogry, dogry. Beh. Ýöne Begmyrat. Hä? Goglukmy? Şol oglanyň birhili ýüzüni halamadym men. Bäh. Hemmejaňyzyň ýetip gelýän Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli, yrsgaly, döwletli ýyl bolsun! Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda alnan adamlar, şeýle-de bergisi bar adamlar, Ýalan sözleýän adamlar iki müň ýigrimi altynjy ýylda ähli allamasyny goýsunlar ýalan sözlemesini goýsunlar bergilerini bersinler. Hemmäňiziň täze ýylyňyz ýene gutly bolsun diýýär söýgi sowgatlarynyň adyndan birek birege şular ýaly amatly bahadan arzan bahadan sowgatlary Elbetde gowşurjak bolsaňyz telefon belgilerini belläp geçýän TikTok akkaundyňyza söýgi sowgatlary diýip girseňiz her dürli gymmat bahaly, arzan bahaly sowgatlary görüp bilersiňiz. Söýgi sowgatlary elmydama siziň şatlygyňyza şatlyk, söýgiňize söýgi goşar. Täze ýylyňyz gutly bolsun!